Илләребез мактауларыбыз булсын! Шушы дөньяга килеп киткән бөтен пәйгамбәрләрнең һәм пәйгамбәрләрнең иң олы үрнәге булган Мөхәммәд галәйһиссәламнең изге рухына догаларыбыз ирешсен! Шушы бәйрәм иртәләрендә Аллаһның рәхмәтенә ирешү өчен шушында җыелган мөхтәрәм җәмәгать тагын тапкыр Әссәламү алейкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү! Аллаһның иксез-чиксез рәхмәтләре һәрбарчагызга, һәрбарчабызга насыйп булсын, иншааллаһ! Инде безнең гает намазына күпмедер бераз вакытыбыз калды һәм күбесе барыбер җидегә дип киләләр. Шуңа күрә инде кыска гына булса да бер нәсыйхәт тә әйтеп китәсе килгән иде. Шушы бәйрәм иртәсендә кыска гына бер нәсыйхәтне, вакыт дигән бер төшенчәне аңлатып китәр өчен берничә сүз вакыт турында әйтеп китмәкче идем. Пәйгамбәр галәйһиссәлам хәдисләренең берсендә әйтә, "Ни'мәтәни маъбудун фихима кәсирун минән-нас". Дөньяда ике төрле байлык, ике төрле нигъмәт бар. Бик күп кешеләр аларның нигъмәт икәнен аңламаслар. Бик күп кешеләр шушы ике әйбернең чын мәгънәсендә зур байлык икәнен аңламаслар. Нәрсә алар дигәндә, Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә, берсе аның буш вакыт, икенчесе сәламәтлек. Берсе буш вакыт, икенчесе сәламәтлек. Пәйгамбәребез әйткәнчә әйткәндә, беренчесе сәламәтлек, икенчесе буш вакыт. Сәламәтлек хакында барыбер әле кайсы бер кешеләр сын булса да аңлыйлар. Сәламәтлекнең никадәр кадерле бер әйбер икәнлеген сын булса да кайсы бер кешеләр аңлыйлар. Әйе, аяк сызлый башлагач, аңлыйбыз аякның кадерен, күзләр күрми башлагач, аңлыйбыз күзләрнең кадерен, колаклар ишетми башлагач, карале, нинди зур нигъмәт икән ул бер-береңне ишетеп яшәүләр, дибез һәм башкалар. Сәламәтлекнең кадерен әле кайсы вакытны без аңлыйбыз? Әмма менә буш вакытны чыннан да бик әз кеше аңлый, бик әз кеше белә буш вакытның кадерен. Буш вакытның кадерен ничек беләсең? Әйе, вакытны ычкындыргач. Эх, ул вакытта, менә шушы вакытта буш вакытым бар иде, шуны файдалы эштә куллана алмадым бит, дип үкенүчеләр Күп, әмма бик соң. Сәламәтлек хакында үкенгән кеше әле ничектер кайсы вакытны теге җайлап җибәрә ала. Аягы сызлаган кеше кайсы вакытны аяк сызламаган аякның кадерен белә һәм аягын дәвалый башлый. Һәм иң соңында кайсы берләре, Аллага шөкер, бөтенләй аяксыз яткан кешеләр дә сау-сәламәт булып йөри башлыйлар. Аннары соң гел әйтәләр, Субханалла, йөрегән аякның кадере зур икән, диләр. Күзләре бераз начар күрә башлаган кешеләр табибләргә мөрәҗәгать итәләр дә, кайсы бер вакытны вакытында мөрәҗәгать иткәч, табиблар бераз генә теге чинить итеп җибәрәләр әле. Үзләренә рәтләп җибәрәләр. Ә менә буш вакытны җәмәгать, аны беркем дә кире кайтара алмый. Буш вакыт кулдан ычкынды икән, аны акчага да кайтарып булмый, аны бер нәрсәгә дә, аны җайлап булмый, кире кайтарып булмый. Югалган сәламәтлекне әле кайсы бер очракларда кайтарып була. Әмма артта калган вакытны дөрес иттереп кулланмасак, ул үкенеч белән генә Шуңа күрә Пәйгамбәр галәйһиссәламнең сүзе нәрсә булды әле? Ике нигъмәтнең нигъмәт икәнлеген, зур байлык икәнлеген күп кешеләр аңламаслар. Бу сүз ни өчен әйтелә, җәмәгать? Бу сүз безгә ни өчен әйтелә? Кайсыгыз әйтә ала? Ни өчен бу сүзне әйтте пәйгамбәребез? Сәламәтлегебезнең һәм буш вакытның кадерен белү өчен. Матур сүз булу өчен түгел. Әйе. Буш вакытыбызны кадерен белеп, буш вакытыбызны файдалы эшләрдә үткәрер өчен. Пәйгамбәр алейһиссәлам башка бер хәдисендә әйтә: "Ла тазулу кадама абдин хатта юс'ал ан арба". Шушы дөньяны ташлап киткәннән соң безнең һәрберебезнең Алла каршысына басып җавап бирәчәгебез бар. Без моңа инанабызмы? Без моңа ышанабызмы, җәмәгать? Бу дөнья әле безнең тормышыбызның беренче сериясе гына. Икенче сериясе дәвам итә, ахирәттә дәвам итә. Ышанасыңмы, ышанмыйсыңмы, Алланың каршысына кайтасың бар, Алланың каршысына кайтасыбыз бар. Һәм Алланың каршысында һәрбер кеше дүрт әйбер хакында җавап бирергә тиеш була, дип пәйгамбәребез әйтә. Дүрт әйбер хакында үтемле җавап Булмыйча торып, кеше мәңгелек бәхеткә ирешә алмый. Дүрт нәрсә хакында җавап бирәсебез бар Алла каршысында. Алла каршысында җавап бирү ул теге хатын каршысында гына җавап бирү түгел ул. Дөньяда хуҗа каршысында җавап бирү генә түгел. Хатыннан берәр нәрсәне яшереп алып була әле. Хезмәт иткән хуҗадан да берәр нәрсә яшереп алып була. Әмма Алладан яшереп булмый җәмәгать. Алла каршысында җавап бирәсебез бар. Беренчесе диде, "Ан умрихи фима афна". Аллаһ тәгалә сорыячак, "Бәндәм, сиңа гомер бирдем, булсын 20 еллык, булсын 30 еллык, булсын 80 еллык, булсын 100 еллык". Бер нәрсә эшләмәгән кеше 200 ел яшәсә дә барыбер буш китә дөньядан. Вакытын дөрес иттереп кулланган кеше ике елда да йөз елда эшләмәгән эшне эшли ала. Кайсыбер кешеләр әйтәләр, Эх, иртә китте, диләр. Их, егерме дүрт яшьтә китте. Ун, унҗиде яшьтә китте, унсигез яшьтә китте, диләр. Кайсыбер кеше йөздә йөзне тутыра. Әйтәсе килгән сүз шул, җәмәгать, вакытын буш уздырмаган кеше буш уздырмый, ничә ел яшәсә дә. Алла каршысына берәр нәрсә алып китә ала ул. Кайсы бер кеше кабатланып 300 ел яшәсә дә, буш китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сорый бәндәм, дөньяга җибәрдем, яшәдем гомереңне. Нәрсә, нәрсә алып килдең син бу дөньяга? Ничек үткәрдең гомереңне? Җавап бармы, җәмәгать? Ничек үткәрдең гомереңне? Икенчесе, Ан җәсәдиһи фима әфнә. Сиңа сәламәтлек бирдем, күрер өчен күзләр бирдем, йөрер өчен аяклар бирдем, тотыр өчен куллар бирдем. Нәрсәдә кулландың аларны? Әйе. Җавабыбыз бармы, җәмәгать? Өченчесе, Ган гыйльмихи би маза гамилә би. Өченчесе, Гыйлем бирдем сиңа, гыйлем. Бер нәрсәне аңлауны бирдем, аңлап, белеп бер әйберне нәрсә эшләдең? Бик күп кешеләр әйтәләр, Хәзрәт, мин беләм инде, диләр. Беләм, беләм мин. Беләм, намаз укысаң да әйбәт инде ул. Теге, ураза тотсаң да беләм инде мин ул. Сөйләмә инде, хәзрәт, беләм инде мин, диләр. Әмма белдең дә син, нәрсә эшләдең? Сорау.

Дип, адәм баласыннан соралачак. Шуңа күрә, галимнәр, менә шушы ике хәдискә таянып дип әйтик инде, иң кадерле әйбер, күп әйбер, күп кешеләр ул әйберләрнең кадерле икәнен белмәсләр, вакыт һәм менә шушы хәдисләрне күзаллап, галимнәр әйтәләр, акыллы кеше үзенең дөньядагы вакытын өч әйбергә бүлә белергә тиеш. Как получится түгел теге, иртә белән уянсам эшкә барырмын, уянмасам эшкә бармамын теге. Алай түгел. Акыллы кеше үзенең дөньядагы вакытының чикле икәнен күзаллап, үзенең һәр көндәлек вакытын дөрес иттереп бүләргә тиеш. Алла каршысында теге бик кызармасын өчен. Безгә сораулар яңгыраганда җавап бирә алуыбыз өчен, без вакытыбызны дөрес иттереп бүлергә тиешбез. Галимнәр әйтәләр, ә ничек бүлергә, нинди эшләргә бүлергә вакытны? Беренчесе, иң әһәмиятле эшләргә вакыт аерырга кирәк. Иң әһәмиятле эш ниндидер? Бер көнне мәҗлестә бер хатын боргаланып утыра бит. Теге, тынычсызланып утыра, мин әйтәм, сезнең берәр җирегез авырта, что ли, сез нәрсә болай бик тынычсыз утырасыз? Әй, хәзрәт, ди, бик важный әйбер бар, ди, мин мөмкин булса инде китим әле, ди, мөмкинме, ди.

Иң әһәмиятле әйбер дигәндә, берсе сериал күз алмый. Очередной серияне пропускать мәсҗид мәҗлестән кача. Бу да булды инде җәмәгать. Иң әһәмиятле әйберләр нәрсәләр? Иң әһәмиятле без иманлы кешеләргә бу кагыла. Иманлы кеше өчен иң әһәмиятле әйбер Раббыбыз каршысында булган бурычларыбыз. Иң әһәмиятлеләр алар. Намазыбыз булсын, әйе. Биш тапкырын бәлки башкара алмыйсың, хәтәр берсен дә көттереп калмый. Шулай дип әйтәм. Әйе. Иң әһәмиятле эшләр ураза тоту Раббыбыз каршысында. Иң әһәмиятле эшләр зәкәтебез бар икән, зәкәтебезне чыгару мохтаҗларга. Әйе. Шуларга вакыт аеру иң беренчесе. Икенчесе, әһәмиятле әйберләр, әһәмиятле эшләр. Алар кайсылары? Гаиләңне карау, балаларыңны карау, туганлык хакларын хаклау, күршеләр хакын хаклау. Иң әһәмиятле эшләр, Раббыбыз каршындагы булган эшләр, аларга вакыт аера кирәк. Һәм икенчесе нәрсә булды? Гаиләңне карау. Бу әһәмиятле эшләр. Өченче эшләр мәмдух дип әйтелә галимнәр. Мактаулы эшләр. Мактаулы эшләр нәрсә инде алар? Дустың белән, дустыңның хәлен белү мәсәлән. Каядыр бер дустыңның х- дустың бар, авырып ята мәсәлән, яки авырмый булсын болай. Аның аның хәлен белү, ул мактаулы эшләр җәмәгать. Бүгенге көндә күп кешеләр, күпчелек дип әйтәм, мин бөтенесе дип әйтмим. Интернет телефондагы бу ватсапта утыру авыру башланды бит хәзерге. Ватсап булсын, башка интернетлар булсын. Ул бездән шул хәзер күп вакыт ала яна. Без анда әти-әниебезгә бүлергә тиеш тә булган вакытны да кертәбез. Намазга булган вакытны да кертәбез анда. Телефонда утырган вакытны хәзер шунтап чыгарсаң, Наверное, гади генә кеше әбиләр дә хәзер телефонга подтели, не то что яшьләр. Әбиләр дә телефонда утыралар. Намаз укыйсыңмы дигәндә, ой, хәзрәт, вакыт юк бит диләр. Вакыт юк минем диләр. Телефоннан салам чыгарсак, икис намаз, биш вакыт намазга җәмәгать фарзын гына укысаң, эшең шул хәбәр күп булса, ярты сәгать вакыт җитә әле, тагын да киметеп була. Шуңа күрә ничек без Алла каршысында җавап бирибез икән? Телефон каршысында бер сәгать утырырга вакыт бар. Әмма 15 минут безгә бөтен әйберне биргән Раббыбыз каршысына басып сәҗдә кылырга без вакыт юк дибез. Кемне яңгалыйбыз икән без? Без үз-үзебезне генә яңгалыйбыз җәмәгать. Шуңа күрә акыллы кеше вакытын бүлергә тиеш. Әйе. Ике сәгать сериал карап, еракта яшәгән әниеңнең хәлен 2-2 минут әниеңнең хәлен белергә аермыйсың икән. Бу бик куркыныч хәл, җәмәгать. Безнең өчен куркыныч хәл. Бик үк бик күп ата-аналар балалары хакларында елыйлар. Үстердем, тудырдым, атнага бер тапкыр булса да шалтыратып хәл белешми, диләр, рәнҗиләр. Әйе, дусларга вакыт бар, телефонга вакыт бар, интернетка вакыт бар, ә әти-әни хакын хаклар өчен вакыт юк. Шуңа күрә акыллы кеше вакытын өч әйбергә бүлсен, өч төрле эшкә бүлсен. Беренчесе, әһәмиятле эшләр, Алла каршысындагы булган эшләребез. Икенчесе, мөһим эшләр, әти-әни хакы, балалар хакы, хатын хакы. Дүртенчесе, өченчесе, мактаулы эшләр, дустыбызга аера торган вакытлар. Әйе, без Бөтен Алла каршысында эшеңне башкардың. Аллаһ Тәгалә каршысындагы бурычларны үтәр өчен вакытны аердың. Аллага шөкер. Хатыныңны, балаларыңны карадың, әниеңнең, әтиеңнең хәлен хапладың. Аллага шөкер, вакыт аердың анда. Мактаулы вакыт калды. Дустыңның хәлләрен бел. Әйе, интернеттан позитивный бер әйбер дә карап ал. Ул тыелмый. Әмма иң әһәмиятле, әһәмиятле эшләрне эшләгәннән соң алар. Аңлата алдымы җәмәгать? Дөньядагы вакытыбыз бик тиз китеп бара. Мин һәрбер гаептә әйтәм, кемдер ота, ә кемдер оттыра. Отучылар кемнәр? Дөньядагы вакытларын дөрес иттереп бүлеп, һәрбер эшкә вакыт аера белүчеләр. Дин беркайчан да кешене чакырмады 24 сәгать намазлык өстендә утырырга. Пәйгамбәр галәйһиссәлам андый хәлне өммәтенә тәкъдим итмәде. Дин чакырмый теге 24 сәгать мәчеттә утыр, 24 сәгать намаз укып утыр дигән юк. Бернинди Коръәндә дә, хәдисләрдә дә юк андый әйбер. Аңа вакыт аерыла һәм без дөньяда яшәргә тиешбез. Мөхәммәд галәйһиссәлам кичке вакытта Гайшә анабыз, анабыздан сорый торган булган Гайшә анабыз, менә хәзер мин синең белән ятырга тиешмен, синең вакытың хәзер. Рөхсәт итсәң, рөхсәт итсәң, мин намаз укыр идем дигән. Мин теге диндән булам, өйләнмим дә. Мин дин, дин белән генә яшим, балалар да кирәк түгел миңа, 24 сәгать намазда гына утырачакмын дип әйтү ялгыш, ялгыш ул, ул Рәсүлебезнең юлы түгел ул. Әйе, хатыныңа вакыт, Аллага вакыт айыру, хатыныңа вакыт айыру, балаларыңа вакыт айыру, дусларыңа вакыт айыра белү, менә бу пигамбәребезнең юлы җәмәгать. Бу юлдан барсак, без үкенмибез дөньяда да ахирәттә дә. Әйе. Бер әти булган кеше үзенең улын бер галим янына алып килә. Әйе. Әй, галим дип, мин ишеттем, син бөтен сорауларга җавап бирәсең, һәм синең җаваплар кешенең күңелендә кала, һәм кешеләр шушы җавапларга таянып тормышларын тәртипкә салалар. Менә минем улым, 17-18 яшьлек. Ул вакытын буш уздыра, дөньяда. Буш яши, кирәкмәгән эшләр белән шөгыльләнеп яши. Шушы улыма бер-ике акыллы сүз әйтеп, туры юлга юлла әле улымны, ди. Вакытның кадерен аңлат әле улыма, ди. Буш яшәмәсен иде дөньяда. Теге галим әйтә, вакытның кадерен белергә теләсәгез, ди, Поездга бер минутка соңга калган кешедән сорагыз, ди. Ул сезгә бик яхшы иттереп аңлатыр. Бер минутка самолетка, бер минутка поездга калган, соңга калган кешедән сорагыз, ди. Бер минутның да кадерен, ди. Менә хәзерге вакытта Үзбәкстанга барырга 40 меңдер нигә самолетка дип беләм. Лави Таджикстанга ничә, сколько тысяч?

Әйе. Мин болай утрировать итеп әйтәм. Бер минутның кадерен белергә теләсәгез, бер минутка самолетка поездда калып, сафа калган кешедән сорагыз ди. Ул сезгә аңлатып күрсәтер, ни кадәр кадерле ул минут. Әйе. Бер секундка бер секундның кадерен белергә теләсәгез, бер секунд сак авариядән саклап калган кешеләрне табыгыз, алардан сорагыз ди. Шундый ситуацияләр була, бер секунд Кирәк була, авариядән котылып калыр өчен. Алар бик яхшы беләләр, бер секундның да кадерен беләләр. Ә инде үтеп киткән гомернең кадерен, вакытның кадерен белергә теләсәгез, үлеп, җанын биреп ята торган кешедән сорагыз, ди. Аның авызыннан бик күп төрле үкенүләр ишетерсез, ди. Эх, менә шушында бер эш. Эх, күбрәк вакытны фәләнгә аерган булыр идем. Һәм Коръәндә дә бу сүз бар бит. Кешегә әҗәл килгәннән соң Адәм баласы әйтер, Раббем, Алла, калдыр мине бер минутка, бер сәгатькә. Галим бу сүзләрне әйткәннән соң тегеләргә әйтә. Теге әти белән угыл булган кешегә бер кәгазь бирә. Ул кәгазьдә ул кәгазьне әйтә, бу кәгазьне ди ишектән чыга торган бер җиргә куегыз ди. Иртә белән уянганнан соң эшегезгә ме каядыр чыгып киткәндә шушы кәгазьгә карагыз. Иртән уянганнан соң шушы кәгазьгә бер багыгыз, карагыз, укыгыз. Ул кәгазьдә шундый әйберләр язып язылган була. Без аны күңелләребезгә язып куйыйк әле, җәмәгать. Күллү ләхзәтин әкдару э, минәл зәһәби. Дөньяда әдәм баласына бирелә торган һәрбер минут алтыннан да кадерлерәк ди. Вәаләм яумел әмси кичә дип, кичә дип аталган вакытны кирдән кайтара алмыйсың син ди. Кайтара аламызмы җәмәгать? Кичә дип атаган вакытны кире кайтара аламызмы? Президент булсаң да, бай булсаң да, әллә кем булсаң да, не то что кичә, ә гына уздырган Минутларны сәгатьтә кире кайтара алмыйсың. Шуны бел, кичә кичә үткән көнне бүген кайтара алмыйсың. Иртәгә дигән вакытны да китерә алмыйсың. Иң кадерлесе хәзерге вакыт ди. Һәм иң мөхиме, хәзерге вакытны ничек уздырсаң, синең тарихың да шуннан тора, һәм синең киләчәгең дә шуннан тора. Килешәсезме, җәмәгать? Үткәнне кайтарып булмый, килә торган көнне китереп булмый. Һәм хәзерге минутта без нәрсә эшлибез? Шушыннан тора безнең үткәнебез, шушыннан торачак безнең киләчәгебез. Шуңа күрә хәзерге минутның кадерен белеп, файдалы эшләрдә үткәр аны, ди. Әй, адәм баласы! Эш өчен вакыт аер, уңышка ирешерсең. Гыйлем алыр өчен вакыт аер, зиһенеңне арттырырсың. Фикерләү өчен вакыт аер, э, аңлаешыңны киңәйтерсең. Ял итер өчен вакыт та аер, сәламәтлегең артыр. Дусларың өчен дә вакыт аер, бәхтең артыр, дигән галимнәр. Аллаһу Тәгалә барыбызга да шушы дөньяларда Аллаһ Тәгалә безгә биргән гомеребезне файдалы эшләрдә үткәреп, Аллаһның мәңгелек рәхмәтенә ирешергә насыйп итсен. Күптән түгел Интернет челтәрендә шундый бер хикмәтле вакыйга укыган идем. Мин бу вәгазьне җомгада сөйләгән идем дә, ну, монда күбесе җомгада булмагач, бу вәгазьне кабатларга булдым, минемчә, бик әһәмиятле сүзләр дип. Интернет челтәрендә бер миллиардер турында укыган идем. Миллиардер бу аның анда акчалары да, теге акчаларның саннары да күрсәтелә инде. Бу гомер буе Хатынын да рәтләп күрмичә, баланын да, баласын да рәтләп күрмичә, инде Алланы искә төшермичә дигән сүзне әйтеп тә тормыйм инде. Бөтен үзенең гомерен 50 яшенә кадәр мал кәсеп итер өчен сарыф итә һәм миллиардер була. Бик зур байлыкларга ирешә. Һәм соңгы калган гомеренне Гаиләм белән, балаларым белән үткәрермен, теге дөньяма да бераз әзерләнермен дигән булып, эшеннән туктарга була һәм ял итә. Бөтен гаиләсе белән, балалары белән ял итәргә китергә билет ала. Каядыр чит илгә. Һәм икенче көнгә китәм дигән икенче көнгә Ә, китәсе көнне тагын да дөресрәге, моның инсульт була. Бу булган хәл бу. Теге әкият түгел, хикәя түгел бу. Аның инсульт була. Парализовать та менә. Һәм ә, парализованный шушы миллиардер Хәрәкәтләр белән күрсәтә-күрсәтә, хатыныннан бер, бер, бер ягын гына, бер ягын парализовать та, уң як, ягын гына кала, кәгазь белән ручка сорап ала. Сүзе дә аңлашылмый торган була, парализовать та. Кәгазь белән ручка сорап ала һәм шушында кылтырана-кылтырана сүзләр яза. Гаиләм ди, балаларым, гафу итегез мине, гафу итегез, мин китәчәкмен. Мин бүген китәчәкмен, минем каршымда, сез күрмәсәгез дә, мин күрәмен, үлем фәрештәсе басып тора. Һәм ул миңа әйтте, мин аңа әйттем, бөтен малымны бирәм, күпме мал кәсеп иттем, миллиардларны. Мине бер көнгә, бер елга калдыр әле, гаиләм белән бергәләшеп ял итим. Хәтәбе бер ел гаиләм белән якын аралашыйм, дип әйттем. Фәрештә әйтте, юк. Бер айга калдыр, бөтен малымны бирәм сиңа. Юк, фәрештә юк, дип әйтте. Бер көнгә калдыр, хәтәбе бер көн булыйм гаиләм белән. Бер нәрсә сөйли алмасам да, йөзләренә карап торыйм, балаларымның, чөнки мин аларны күрә алмадым, көн дөнья белән яшәдем. Фәрештә әйтте, Юк, диде. Бөтен алымны бирегә әзермен. Хәтә бы кулымны күтәреп, шушы кәгазьгә язырлык хәл бер вакыт бир миңа, дип әйтте. Һәм аңа вакыт бар, яз, диде нәсихәтеңне. Хәзерге вакытта мин сезгә нәсихәт язам һәм соңгы нәсихәтемне, соңгы сүзләремне язам, мин китәм бу дөньядан. Һәм сезнән, сездән гафу сорыйм. Әй хатыным, синнән гафу сорыйм, синең хакыңны хаклый алмадым. Балаларым, сездән гафу сорыйм, сезнең хакыгызны хаклый алмадым. Раббым Аллаһыдан гафу сорыйм, чөнки Раббымның хакын да хаклый алмадым. Буш китәм, һич булмаса, мине яхшы сүзегездән, догадагыздан калдырмагыз. Ни хәл булыр минем белән, мин әйтә алмыйм. Мин сезгә теге, аны кыскартып үземчәрәк сөйләдем, якынчарак шундый сүзләрне язып калдырам, Гражданин миллиардер. Җәмәгать, дөньяны кәсеп итик без. Әйе, кәсеп итик, гаиләләребезне карыйк, балаларыбызны карыйк, аларга вакытны аерыйк, вакытыбызны дөрес иттереп аерыйк һәм Раббыбызны да онытмыйк. Раббыбызга вакыт аерырга да онытмыйк. Бүгенге вәгазьдә вакытны дөрес иттереп бүлеп, шулай иттереп яшәү хакында нәсыйхәт булган иде. Калган гомерләребезне дөрес иттереп яшик, әйе, дөрес иттереп яшик. Һәм без ничек яшәсәк, безне шулай каршы алырлар, иншалла, диде дөньяларда. Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән, ризалыгыннан безне ташламасын. Хәзер инде, иншалла,